Welcome, welcome. Thank you so much uh, for joining me. My name is Bishop T. Meswe. Ndoda kuti ndidzidzise a subject iri very very sensitive. This subject iri kutaurwa munguva ino yatiri. Vanhu vakawanda vari kucomment about it. vanhu vakawanda vari kudzidzisa about it pane zvakawanda zviri kutaurwa navanhu pamusoro pethis subject so ndati handingashayawo ah, chekutaura zvishoma izvozvo pamusoro pethis subject inonzi prophecy prophecy its a sensitive subject vakawanda hatikwanise and hatidi kuitaura sometimes hatidi kutotambira kwairi this subject because ine zvakawanda zviri pairi. Chimwe chacho chinoita kuti vanhu vakawanda vasafarire kana kuti vaite sekusada kutaura pamusoro pethis subject inyaya yekuti zvatiri kurarama mumazuva ekupedzesera vanhu vakawanda vari kusumuka vachizviti maprofets they are monopolizing the subject as if kana usiri a prophet hauna uh, authority yekudzidzisa pamusoro pethis subject yeprofesi pakudzidzisa kwavo vazhinji vacho vari kutaura zvishoma kana kuti zvidiki zvine chekuita nethis subject but this subject is broad dzimwe dzenguva ari kungotaura one aspect yethis subject yeprofesi but ine zvakawanda zveprofesi zviri mubhaibheri mushoko ramwari pandiri kupresenta this subject handina ah, wandiri kurwa naye pandiri kupresenta this subject ndiri kungoda kuti uwane mamwe maonero manzwisisiro ethis subject especially according to the bible bhaibheri rinoti kudii pamusoro pe this subject. Kana paine vanhu vakanzi neshoko raMwari vachawanda pamazuva ekupedzesera, isusu as a church tiri muchurch age, tiri mumazuva ekupedzesera. Bhaibheri rakati maporofita enhema achawanda, maporofita enhema achawanda, vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, vachiti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwa. So ndoda kuti ndikuonese kuti Target yevaporofita venhema kutsausa munhu kubva panzira yake yekutenda so kana wakarurama achitargetwa nefalse prophecy kana kuti nemafalse prophets zvoreva kuti panguva yedu isusu its our responsibility mukuparidza shoko ramwari to defend the gospel to explain the gospel and to preach the gospel. That's our duty. So I'm going to explain, I'm going also to defend pane zvimwe zvinhu zvinotendwa kunze uko pamusoro pethis subject prophecy ndichanyanya kutaura ma panguva ino nokuda kwespirit of prophecy ndoda kuti unyatsonditeerera zvakanaka ukaunderstanda ukanzwisisa the spirit of prophecy uchaona kuti zvimwe zvinhu zvese hazvikunetse kunzwisisa ukaverenga revelation chapter 19 vhesi ya 10 bhaibheri shoko ramwari rinoti john wakada kupfugamira mutumwa mutumwa akamurambidza akati no Ini newe ndiri I am a servant sezvawakaita iwe nokuti unopupura Kristu for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy zvazvinoreva ndezvekuti wese anopupura Jesu Kristu maari mune the spirit

the office of a prophet and the prophecy of scripture ndichazonyatsozvitsanangura zviri four eh, ndoda kunditangire panature of prophecy nature yakangofanana necoin eh, prophecy yakafanana necoin rine masides maviri so the nature of prophecy is twofold is twofold kune rimwe side reprophecy kozoita rimwe side reprofesi so the first side randida kunditaure pamusoro peprofesi inonzi iyo fourth telling fourth telling fourth telling fourth telling is another side yesubject inonzi profesi is another side yeprofesi then another side inonzi four telling regedza ndizvitsanangure ukaenda kudictionary uchibvunza kuti chinombonzi profesi chii vanokupa the second one ye for telling vachitsanangura pamusoro pekupredicta the future but havagoni kukupa for the telling but vanoverenga nekudzidzisa nekustada shoko ramwari unoona vachikubuditsira the first nature yeprophecy inonzi forth telling so chii chinoitika paforth telling anombonzi a prophet munhu akaita sei chekutanga a prophet is a person who speaks for god to men a person who speaks for god to men zvibate izvozvizvi he speaks for god to men so pa fourth telling now a prophet kana kuti a prophetess whatever because nowadays tine vashumiri vakadzi pamwe chete nevarume pavanenge vachidzidzisa kana kuti kuparidza they exhort the church or to comfort the church neshoko ramwari ndo again inove purpose yeprofesi munew testament is to exhort and to edify to edify zvinoreva kuti to build up the church to build up the believer thats the purpose of forth telling ndokwainonyanya kutambira ikokoko and nekupa mawarnings nekutsiura ne inonzi reproof again nekudzora kereke tichishandisa shoko ramwari but mweya unenge uri pamusoro pavakadzi nevarume pavanenge vachiparidza every sunday vari papulpit kuchurch kwenyu chiri kuopareta is the spirit of prophecy mavari vachiita inonzi forth telling in other words every preacher anoparidza jesu kristu ane mweya wechiporofita mukati make ane mweya weuporofita maari nokuti anopupura Kristu. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kusanganisa newe mutendi mauri mune the spirit of prophecy but handina kumbokuti you are a prophet handina kumbokuti zvakare kana uine the spirit of prophecy you have got the gift of prophecy no handisati ndasvika kwese ikoko okay so for the telling yatiri kutaura iyi panature of prophecy ndo yekutanga so vese vanoparidza vese vari kuita preaching they are exhorting the church they are edifying the church they are warning the church they are feeding the church using the scripture because scripture itself is prophecy is prophecy scripture the bible is prophecy chitori chiprofita iro shoko ramwari tichazonopabata pamberi patita kutaura pamusoro pemadegrees of prophetic inspiration so the second dimension pandiri kuti Eh, the nature of prophecy yakafanana necoin rine masides maviri first side ndandara ndatotaura kuti tose tinoparidza tose panyika panapa mapreachers ese ari kuparidza kristu mavari mune the spirit of prophecy vari kuita inonzi forth telling they are building up the church exhorting the church warning the church nereproof iripo zvakare ipapapa so zvese izvi vanozviitiswa nemweya wechiprofita its forth telling saka hapana kana chakamboipa kutaura munhu wamwari kuchechi kwenyu kuti muprofita wangu because zvaari kutoita nebasa raari kutoita its profesi inonzi forth telling but this dimension or this side rechiprofita ndorine vakawanda but another side rekupedzisira rinonzi four telling sa pafour telling again a preacher not a preacher a prophet kana kuti a man is speaking again for god to the people But before telling muporofita ari kupredicta ramangwana kuti anotaura pamusoro pefuture anogona kushandisa the past the presence and the present achidhila naramangwana ringava renyika ringava rekereke kuti ringava remunhu pakuporofita kwake paforetelling paipai pakuparidza kazhinji e, tinoshandisa the past and the present in dealing with the present nokuda kwokuti tinenge tichitoparidzira kereke iripo vatendi varipo but the spirit of prophecy ndiyo inenge ichioperator again pakushumira kunenge kuchiitwa navanhu so foretelling ndokupredicta the future ndokupredicta the future this is the nature of prophecy regedzai ndiende panumber pa, pa two titaure pamusoro pemadegrees of prophetic inspiration ndo patinonowana inonzi iyo the spirit of prophecy yandataura iye ndo yekutanga handei nebhaibheri tichifamba na kusvika tasvika munew testament kubva kuna genesis uone vaioperata nethe spirit of prophecy but vasiri vaprofita but vachitaura mashoko echiporofiti nokuti mweya uyu waioparata zvakare so the spirit of prophecy now it is the holy spirit's ability uh, upon man and cause man to speak divine or to speak forth divine utterances or to speak inspired utterances uri mweya wechiporofita pamusoro pemunhu wekutanga kushandiswa nethe spirit of prophecy ndiadamu adamu wakavatiswa hope huru mwari ndokutora mbabvu parutivi rwake akasika mudzimai shoko ramwari rinoti adamu paakapepuka achimuka paakaona mudzimai hapana akamuudza kuti ichi chii hapana akamuudza kuti uyu ndiani Bhaibheri shoko raMwari rinoti akataura mashoko ekuti this is flesh of my flesh and bone of my bone you shall be called woman. Mashoko aakataura aya waiona kuti akataura aka, aka mashoko aya uri mweya wechiprofita maari hakuna ngamuunza but the spirit of prophecy yakamugonesa kutaura izvozvo Uye zvikava saizvozvo, zviri izvozvo, vana Noa, it was the spirit of prophecy, vachiudza vanhu kuti mvura ichauya. Vana, vana, vana Enoki vakaporofita, the book of Jude inodaro kuti Enoki akaporofita zvekuuya kwaKristu. Kwa Handiti kana vatumwa vakawanda achiuya akatoprofita akazviona pamazuva iwayo but akaprofita akaona kuuya kwamwari okay that was the spirit of prophecy tine murume anonzi abrahamu our father of faith bhaibheri rinorifeya zvakare richiti mwari achitaura eh, namambo uye anga atora mukadzi waabrahamu kuti auzive here kuti abrahamu is a prophet muprofita in other words abrahamu aitaura mashoko pamazuva ake achitauriswa nethe spirit of prophecy tina isaac pamwe chete najacob varume ava vakaprofita zvine chekuita nevana vavo for example jacob akaprofita zvine chekuita nevana vake vese vari 12 kuti iwewe chakati chichaitika kwauri iwe uchazodai for example juda anonzi juda uri mwana weshumba tsvimbo yeushe haibvi pauri kusvikira shailo auya mhm. chaiva chiprofita chiri kutaurwa nemurume anonzi jacob ari padeathbed pamazuva ekupedzisira eupenyu hwake munyama panyika ino yavapenyu jacob hapana panotaurwa nebhaibheri shoko ramwari chiti jacob was a prophet but jacob wakataura mashoko aya achiprofita chii chaiitika maari the spirit of prophecy yaiuya pamusoro pake mwari womuita kuti ataure mainspired words inspired utterances chiprofita muvana wake nokuda kwespirit of prophet so inobva pana adam eh, this spirit of prophecy ndokubva yafamba mumwe akataura zvakare nespirit of prophecy ndijoseph joseph haana kubva mudzi joseph is a prophet tinoziva kuti joseph was a dreamer ndokubva azove zvakare an interpreter wemadreams amuegypt but tinonzwa joseph joseph achiudza madzikoma ake nedzimwe hama dzake kuti hama dzangu jehovha mwari uchakushanyirai kana maakubuda munyika ino akaprofita zveexodus mutakure mabhonzo angu muende nawo kucanaan mweya wakamutaurisa was the spirit of prophecy but iye was not a prophet mumwe akashandisa the spirit of prophecy kana kuti akashandiswa nethe spirit of prophecy vamwe vaprofita vari pakati apa vaishandisa the spirit of prophecy vachishandiswa namwari but havana kumbobvira vakanzi vaprofita but vakataura mainspired utterances last but not least kuold testament aishanda kana kuti akashandiswa nethe spirit of prophecy vakawanda but rekedza ndiperere pane uyu murume anonzi sauro sauro paakazodzwa nasamueri the prophet chimwe chinhu chaakamuudza kuti uchaziva kuti jehovha akudaidza uchasangana neaband of prophets uchasangana navaprofita vari kuprofita Paunosangana navo, newewe Mweya waMwari uchauya pamusoro pako. Uchatanga kuporofita pamwe chete navo. Chii chakauya pamusoro pake? That was the spirit of prophecy. Mweya mutsvene wakauya pamusoro pake ukamuita kuti ataure mainspired utterances achiporofita achitaura zvaaitaura but today hatingati so was a prophet Today hatingati so akanga aine chipo chekuprofita. Saka pamadegrees of prophetic inspiration tine the spirit of prophecy. Handei nhasi kuchechi, handei kuprayer, maenda kugomo kunonamata, pamwe paall night prayer muri kunyengetera, pamwe kumba kwenyu muri kunyengetera. Mumwe munhu anogona kupiwa izwi naMwari, mweya mutsvene omutaurisa. ototaura chiporofita pakati penyu motonzwa shoko motopiwa izwi motofara paya chii chinenge chaitika is the spirit of prophecy inenge yauya pamusoro pemumwe munhu otauriswa mainspired utterances izvozvo zvinowanzoitika zvakanyanya kune vanoparidza unogona kumunzwa achiti I am not a prophet but pane pandinomboporofita chii chinenge chaitika mweya wechiporofita unenge wauya pamusoro peupenyu hwake all can prophesy but not all are prophets saka uchiona kuti vakawanda vanogona kuporofita but havazi vese vaporofita so this is the first degree of prophetic eh, inonzi spirit of prophecy the first degree of prophetic inspiration the second one the second degree of prophetic inspiration is the gift of prophecy chiporofita chipo mweya mutsvene anogona kupa mumwe munhu chipo chekuporofita but chipo chekuporofita tinochiona mubhuku ramabasa avapostori tine madaughters emurume anonzi iye philip the evangelist zvinonzi akanga aine vanasikana vake four vese vaiporofita kunyange zvavo vasina kurifeiwa nebhaibheri vachinzi maprofetesi but vanga vakapiwa chipo che chekuporofita tina agabus in new testament ngaane chipo zvakare chekuprofita bhaibheri rinotaura pamusoro pekuti agabus the prophet e, vese ava tinovaona vaine chipo first corinthians 12 inoti mweya mutsvene unopa zvipo sezvaanoda mumwe anogona kumupa chipo chakadai chekuprofita mumwe anogona kupiwa chipo chekutaura nendimi mumwe anogona kupiwa chipo chemabasa makuru mumwe anogona kupiwa chipo zvakasiyana siyana because ari 9 zviri 9 zvipo zviya zviya zvinogona kuiswa mumacategory of 333 tine maatarens gifts zvipo zvine chekuita nekutaura zvakaita sekududzira ndimi, zvipo zvakaita sekutaura nendimi, chipo chakaita sechekuporofita, zvese zviri pasi paanonzi mautterance gifts. From there kune magifts zvakare anonzi mapower gifts. Mapower gifts ndo pane mamiracles, pane healings, pane the gift of faith, pane anonzi marevelatory gifts, zvipo zvine chekuita nekuzarurirwa tinowana nadiscernment. word of wisdom and word of knowledge zvipo zvamweya mutsvene zvaanopa sezvaanoda nechekuprofita icho chichi its under marevelatory gift so mwari anogona kupa munhu chipo ichocho achitonamata mwari but munhu iyeye asina kudaidzwa namwari kupinda muofisi yekunzi muporofita but aine chipo zvake chekuporofita its another dimension but uh, unogona zvakare kunge uine chipo chekuporofita mwari okupa the office of a prophet ndo the third dimension the office of a prophet pane anonzi maascension gifts kana kuti mafive fold ministries atinowana pana Acts, Ephesians chapter 4 pavhesi ya 11 eh, bhaibheri shoko ramwari rinoti kristu jesu paakakwira kudenga when he ascended he gave gifts to men zvipo zvakapiwa najesu kristu kukereke kune maapostles maprophets maevangelist pastors and teachers anonzi mafive fold ministries why because ifive saka kune vamwe vanodzidzisa nevanotaura vanoti this one inomiririra a prophet because eh, ah, inomirira an apostle an apostle anogona kusanganisa magifts ese aya anogona kuenda paari kana kuti futi anogona kuve an apostle but asina futi mamwe magifts ese aya but azviite kuti ashaye the gift of teaching azviite zvakare kuti ashaye the gift of evangelizing because anogona kuplanda machechi achifamba anogona kubuilda chechi nemadoctrines sezvaingoita maapostles muearly church so anogona kuoperata zvakare nawo ose anogona zvakare kuprofita tanga tina apostle paul apostle paul aiprofita akatonyora matwo maprophetic books e, nemamwe zviprofita zviri mune zvimwe zvinyorwa zvaakanyora ukaverenga first thessalonians nasecond thessalonians zviporofita zvakapiwa naapostle paul first thessalonians inonyanya kudhila nekudzoka kwajesu kristu nokuda kwekereke yake mune zviporofita zvakadaro musecond thessalonians mune zviporofita zvine chekuita nesecond coming yake nekuonekwa nemamiriro anenge akaita the antichrist nekuoparata kwespirit yake zvakanyorwa napaul achitoporofita but he was an apostle so then this one chinonongedzera ichi vanochiti chinomirira apostle chinomirira a prophet because a prophet ndiye anenge achiti thus says the lord because he speaks for god to the people saka haatauri mashoko ake anotaura mashoko amwari saka ichi chigunwo chinonongedzera ichi vanochiti chinomiririra a prophet then this one chakareba kudarika zvese chinomirira an evangelist because an evangelist anoenda kure nevhangeri achiparidza ichi ichi chinopfekedzwa ring ichi kana munhu achichata chinomiririra a pastor because a pastor is married to the church then this one ekupedzisira ndakanomirira teaching because vanoti ndokanonongonodza nongonodza nongonodza kanongonodza munzeve kanongonodza ndika kakanoita saka ndozvinoitwa naticha ticha anonongonodza nongonodza zvakawanda so but zvese zvakadai so maministries aya kuti apostle prophet evangelist pastor and teacher vese vanotarisirwa neshoko ramwari kuti vanofanira kudzidzisa because vese vanoenda nemashoko kuvanhu saka mashoko avanoenda nawo kuvanhu vese a anofanira kunge ari mashoko akamira ane sound doctrine muupenyu hwevanhu vavanotaura kwavari because vese ava vanogona kutaura nhema but the ministry of teaching inokorekta nhema dzese dzinogona kuitwa nemaministries aya remember kuti vanhu vese ava vari kupiwa zvipo izvi namwari kuti vaministe panyika tiri kutaura pamusoro pe an office of a prophet uyu munhu wenyama anogonawo zvakare kuita mamistakes nokuda kwekuti is a human being okay so last but not least pamadegrees of prophecy kune inonzi iyo the prophecy of scripture bhaibheri shoko ramwari sezvarakaita izvo bhaibheri shoko ramwari sezvarakaita izvo its prophecy chiporofita rakatakura chiporofita iro bhaibheri chiporofita rakafemerwa zvakare nemweya wamwari chiporofita chakawanda chiri mubhaibheri umu so chiporofita chiri mubhaibheri umu chinoda kuti munhu ave very very careful and consistent kana tichiuya tichidudzira chiporofita chemagwaro but chiporofita ichi ndo the greatest now paprofesi icho chichi inonzi the prophecy of scripture is the greatest why chiri greatest pane spirit of prophecy

and the office of a prophet zvese izvi zvinojajwa nethe prophecy of scripture thats why scripture iri greatest kunogona kuitwa error munhu achiti spirit of prophecy yatouya pamusoro pake but semunhu anogona kuexaggerate anogona ita error even the prophet anogona kuexaggerate anogona ita error anogona ita mamistakes even ane chipo chekuprofita anogona kushayiwa wisdom akaita futi mamwe maerrors saka vese ava vangashandiswa nemadimensions matatu ava tinovajaja neshoko ramwari nokuti shoko ramwari ndiro riri above zvinhu zvese zvitatu zvatataura izvi zvese izvi zviri infalliable zvinogona kuita kuti munhu aite mamistakes munhu anogona kuita mamistakes zvinoopareta navanhu ende vanhu vanoita mamistakes but the word of god is infalliable Shoko raMwari ndiro rinojaja zvese, uye shoko raMwari rinonzi Bhaibheri. This is the only infallible rule of faith and practice. Mukati tinotenda izvi zvinofanira kumezhwa neshoko. Mukati tinopractiza izvi zvinofanira zvakare kunge zvichimezhwa neshoko. Kunza uku kune vanhu vanoziva mamwe masubjects akaita seakadai kozoita vamwe vasingazive nokuti there are two types of false teachers why ndiri kushandisa word rekuti teacher because a pastor anodzidzisa an evangelist anodzidzisa a prophet anogona kudzidzisa an apostle anogona kudzidzisa but vese vakadzidzisa zvavadzidzisa vatodzidzisa kana vakadzidzisa zviri false vanofanira kuenda vese eh, under the term rekunzi mafalse teachers nokuda kwekuti vadzidzisa zvinhu zviri false saka tine mhando mbiri dzemafalse teachers tine the uninformed the uninformed now vari mafalse teacher vanhu vanoenda kunodzidzisa vari sensiye nemwoyo wakaperevera nekutonamatawo pamberi pamwari nekutoda mwari nebasa rake vaine shungu nehanya kuti vavanoshumira vazive but nokuda kwekuti they are uninformed pane mamwe masubjects vanogona kubata mamwe masubjects avasingazive vopedzesera vapa vanhu wrong information kana vanhu vagara newrong information vatendi vanove zvakare vari misinformed because kuvatendi tine the misinformed and the uninformed unogona nga for example wakambonzwa this subject yandiri kudzidzisa iyi wakambonzwa e, nemamwe manzwiro pamwe unogona nga wakanzwa unogona kuti ha ndanga tisingazive izvi zvichida ndakanga ndiri miss informed about the subject kana wanga usina kunge wakaita se wakaritsanangurirwa unogona nga uri misinformed ende vazhinji vari misinformed vanogona kumhanya nechinhu ototanga kufamba achiti anochiziva dzimwe dzenguva ari misinformed atori sincere atori innocent but ari misinformed tine vanhu vatendi zvakare the uninformed avasati vatombodzidziswa vasingatombozivi pamusoro pemamwe masubjects in christianity so two types of prophets or false teachers or false prophets tine the uninformed vanoenda kunodzidzisa vari sincere nemwoyo wakaperera they pray to god but havazivi but still vanosvitsa information inenge dzimwe dzenguva isina kuziva neruzivo rwakawanda kuvanhu but vanongozviita kozoita the deceiver this one is dangerous anogona kutoziva scripture but anoshandisa scripture kuadvansa e, eh, zvake iye motive yaainayo inogona nge iri wrong kuadvanzawo agenda yake achishandisa scripture uyu tinomuti the deceiver but is a false teacher so a false teacher or a false prophet asiri kuziva shoko ramwari of a, or a, a false preacher kana ari a deceiver achideceiver vanhu nekutoziva kuti panapa ndiri kubika vanhu panapa panapa ndiri kutovhara vanhu panapa nescripture iye ndiye anenge achizviziva kuti mweya uri mandiri hausi hauna kunaka ndiri kutodhisiva vanhu kuti ndigogona kuadvanza agenda yangu akadaro ari muclass zvakare yemafalse teachers vanodhisiva vanhu uyuwo zvakare asingazive kunyange ari sensie e, eh, achiticha shoko ramwari nokuda kuti ari uninformed hazviregedze zvakare kuti apinde muclass yekunzi mafalse teacher because ari sensie pakudzidzisa kwake ari kudzidzisa but kana achidzidzisa zvinhu zviri false anofanira kutoenda eh, under class inonzi yemafalls teachers so the office of a prophet inojajwa nescripture muprofita anogona kutoita era akamhanya dondo tinodzoka kushoko ramwari toona kuti rinoti kudii Ari kugona here kuri representa shoko raMwari? Zvaari kutaura ndizvo here zviri mushoko raMwari? Kana kuti ari kutwista shoko raMwari kuti rifite zvaanoda iye? Uye zvakare ane gift of prophecy, kunyange achiprofita anogona futi kuita era, anogonawo semunhu anojajwa chiprofita chinojajwa zvaka chinoti we judge the prophet again, eh, again kana kuti the prophecy neshoko ramwari even spirit of prophecy chiuya pamusoro pemunhu wese zvinogona kutaurwa nemunhu achiti ndimwari anoti kunzwa kutaura nini zvinojajwa zvakare neshoko ramwari so the word of god ndorandoda kuti umire naro zvakanyanya kudarika ofisi yaunogona kuve nayo mira neshoko ramwari zvakanyanya kudarika chipo chaunogona kuve nacho mira neshoko ramwari kudarika zvingaitaurwa eh, under the spirit eh, of prophecy iwewe unogona kuita mamistakes but mweya hauiti mamistakes but iwewe semunhu unogona kuita mamistakes why because you are falliable unogona kuita mamistakes ende hakuna munhu asingaiti mamistakes so ndataura pamusoro pe the nature of, of, of prophecy kuti iri two sided tine forthy telling kuparidza we exhort people we warn we edify people we comfort people because ndo purpose ye yeprofesi patine tichiparidza paipa is the spirit of prophecy iri pamusoro pevanhu vari kuparidza another side tine fourth telling ndo inonyanya kusikanwa nevakawanda ende vakawanda vari kurasikira side iri because vanongofungidzira kuti anongodzi muprofita munhu anopredicta the future kana kuona zvakavanzika vanongoziva side rimwe chete tikurarama munguva ine vanhu vakawanda vane that understanding but its wrong uh, prophecy ine two natures forth telling kuparidza nefore telling kupredict the future then topinda mubhaibheri mushoko ramwari kune inonzi classification ye, ye, ye, ye, of prophets maprophets ari classified mushoko ramwari especially kuold testament muold testament mune manon writing prophets manon writing prophets ndo vana nathan vava vana ahija the prophet uye wakuprofita kutsemuka kwejerusalem eh, kweisraeri tina, tina, tina naelija nana elisha manon writing prophets vaprofita vakaprofita vasina zvavakazonyora zvatiinazvo kuti izvi zvakasara zvanyorwa naelija zvakanyorwa naelisha anonzi manon writing prophets but vakadaro vaiita authenticate message yavo kuvanhu nemasigns and wonders vaiita minana mwari akunge akavapa zvipo zvekuita masigns and wonders and miracles to authenticate shoko ravainge vataura kuti riri kubva kuna mwari saka vanhu vaitenda nokuda kwemashura nezviratidzo zvavaiona especially mawonders nemasigns avaiita kuti zvechokwadi muprofita wekwamwari manon writing prophets then tine mawriting prophets muold testament mubhuku reold testament mucovenant yakare mawriting prophets ndimo matinonowana vana moses moses akanyora the pentatook five books dzamose dzekutanga dziya dziya tinoona vana isaya jeremiya ezekiel daniel tinonowana vana hosiya nahamu jona mika habakuk zefenaya zakariya malakai vese timu riya riya mawriting prophets pamanon writing prophets again tinokona tinoisa zvakare the last prophet wemuold testament anonzi john the baptist was the last of maprofets ese emutestamende yakare saka aya anonzi mawriting prophets ah, zviporofita uh, zvatinoverenga muold testament anonzi mawriting prophets vanhu ndo vakazovaisawo zvakare muclass yekuti ava mamajor prophets aya maminor prophets a major prophet or minor prophet vaingozviita vachitarisa eh, kuwanda kwezvinhu zvaakanyora nechiporofita chake neperiod kureba kwayakaita achiporofita ari panyika zvobva zvanzi uyu is a major prophet uyu is a minor prophet but kuna mwari mwari anovaona zvakafanana why because iye ndiye the source yechiprofita chavari kuprofita kuvanhu kwaisraeri ikoko kune vainzi malocal prophets pamaprofets ese aya angave manon writing prophets nemawriting prophets paiva nemalocal prophets vaipa local prophecy zviprofita zvine chekuenderana zvine chekuita naisraeri wacho kana kuti najudha kazhinji kacho achimudzora pakurasika kwake achimudzora kuna mwari uye nekumuudza mwari zvaari kutarisira kuti vanhu vange vachiita maprofetsi kwaisraeri akanyanya kuwanda panguva yakatanga kuwanda makings because makings aida kudzorwa and maprofets ma, ma ekwaisrael they were students of history vaidzidza history yaisrael nekufamba mwari kwaakaita naisrael uye vakanga vari mastudents of current affairs kuti vagone kuparidzira israel najuda zviri kutaurwa namwari vaifanenge vachiziva current affairs kuti vagone kubatsira vanhu pamazuva iwayo Hakuna muporofita wekwaIsraeri akanga asingazive the Exodus event nokuti vese vaiti kana vaakudzora Israeri pakurasika vairifeya Israeri paExodus event. Mwari ari kuti ndini Mwari akakuburitsai munyika yeuranda neruoko rune simba. ndikaita zviratidzo zvikuru dzokerai panzira dzangu saka hakuna muprofita aisaziva the exodus event ndoo yakanga iri event yaaishandisa yavaishandisa kudzora vanhu kuti vazive kuti ndimwari uyu ari kutuma muprofita manew testament prophets now we have got our own exodus event maold testament prophets vairifeya vanhu to the exodus event manew testament prophets vanorifeya vanhu but the cross nokuti ndiyo our exodus event ukaona a new testament prophet asingagone kuparidza cross asingagone kutsanangura salvation asingagone kuparidza jesu nebasa raakauya kuzoita iyoyo isaini yekuti muprofita uyu anoda kuchenjererwa anoda kungwarirwa. Muporofita wese muNew Testament anofanira kuziva our exodus event which is the cross. Anofanira kuziva the work of the cross. Anofanira kugona kuparidza nekutsanangura the New Testament because tiri muira yeNew Testament. haungapa nharo dzekuti inini ndiri muprofita weold testament imo muira yenew testament eh, zvimwe zvacho hazvimake sense unofanira kugona kutsanangura the cross the work of jesus christ pamuchinjikwa unofanira kugona kutsanangura redemption yakaitwa nebasa rakabatwa pamuchinjikwa muchiprofita chedu mukuparidza kwedu nemukufudza kwatiri kuita vanhu ukaona munhu achijamba cross achienda kuseri chete pazviprofita zvake anoda zvakare kungwarirwa zvakaita sezvakadaro ndiri kukuempower want to empower you tiri pamazuva ekupedzesera uregedze kurasika kana kurasiswa munguva yakadai because vaprofita venhema navadzidzisi venhema vari kuwanda judge everything jaja zvese zvinoparidzwa nezvinotaurwa nezvinoprofitwa unofanira kuuita guard jealously mweya wako mumazuva ana ekupedzisira so ndataura the nature of prophecy ndakataura pamusoro pe the degrees of prophetic inspiration pandabata nyaya yespirit of prophecy the gift of prophecy the office of a prophet and the prophes of scripture ndikabata zvakare classification of prophets eh, muold testament tine manon writing prophets nemawriting prophets ndichisvika pakunonopedza ndoda kuti ndipedze nenyaya iyi ndingaziva sei muprofita wenhema sezvinoreva shoko ramwari ndingatesta sei mweya uri mumuprofita Ndingazive sei kuti chiporofita ichi sosi yacho haasi Mwari? Shoko raMwari rinoti kudii pamusoro pekutesta chiporofita nekutesta muporofita? Mubvunzo uyu wakabvunzwa naMozisi achitaura ndokubva aupidura akati, Mwari uchakumutsirai muporofita anenge ini. Deuteronomy chapter 18 ukanoiverenga unoonzwa Mozisi achiti Munogona kuti, Tichaziva sei kuti shoko iri rabva kuna Mwari? Saka chekutanga pane imwe testi iripo yatinoshandisa pakutesta purofesi napurofeti. Hatishandise hwani chete, nzira dzese dzinofanira kushandiswa kuti tigone kuona kuti hatisi kurasika kana kurasiswa nechiporofita kana kuti nemuporofita. Iyi inonzi prediction test. apredicta zvinhu moses anoti akataura chinhu kuti chichaitika chikasaitika chinhu ichocho zivai kuti harisi shoko rabva kuna mwari wangozvitaurirawo bhaibheri rinoti wataura presumptuously anogona ngaashandisa human spirit because tine three sources dzezviporofita god human spirit and the devil so human spirit ndopai paunoona vanhu vanomanipulata vanhu nemaprobabilities ihuman spirit ari kungobika bikawo vanhu nepfungwa dzake zvichikubva maari ari kufungidzira kana kuti ari kutaurawo shungu dzake kana kuti analysis dzake iyoyo ihuman spirit hanzi angozvitaurirawo munhu iyeye kurotomoka bhaibheri rinoti musamutya

navaporofita venhema muchavaziva nezvibereko zvavo iyo inonzi character test kana kuti fruit test upenyu hwaanorarama iye semuporofita upenyu hwaanorarama iye semudzidzisi upenyu hwaanorarama iye as a man or a woman of god muchaziva nezvibereko zvake type yevana vaari kufudza type yevatendi vaari kusumudza nokuda kwekuti doctrine yake kana kuti dzidziso yake inogadzira behavior yevanomuteerera saka ndo paunoziva mukaona muchitukwa kunze uko muchishaudwa vanhu vakawanda vachiburitsa mweya usiriwo mavari vachizviti tinonamata zivai kuti vanhu ava zvibereko zvemudzidzisi wavo okay uye zvibereko zvedzidziso yavari kugamuchira saka yonzi fruit test kana kuti character test tichiona muporofita imwe test yatinogona kutesta nayo iyi iri very very important kuziva inonzi source test pasource test regai ndimboti tigare zvishoma source test uri kutesta source kuti chiporofita ichi chiri kubva kupi because zviporofita zvese zvinobva mumweya mweyai washandiswa pakuporofitwa kwaiitwa nemunhu uyu yes ataura zvechokwadi but source ndeyechokwadi here saka tinotarisa pasource test saka hatiti nokuti zvataurwa ndezvechokwadi tobva tati munhu uyu muporofita otherwise paul nasilas pana acts chapter 16 verse 16 vaizenge vakutonoparidza vachifamba nekamusikana kai kai kaiita divination vachitokati kaprofetesi vainge vakutoparidza vese zvichida pacheche pafilipai vana lydia vaigona nge vatosiirwa kamusikana kai kai kuti makutotungamirirwa this prayer group naprofetesi ava but Paul nokuda kwekuziva uye vaiva nemweya mavari kuti no hatingozivi muporofita kana kuti hatizivi kuti uyu munhu uyu mweya wamwari wamutaurisa nokuti ataura chokwadi zvinonzi akaramba achiita saizvozvo aiti kudii musikana uyu aiudza vanhu achiti varume ava varanda vamwari wekumusorosoro regedzai ndikuudzei Kamusikana aka kaitaura chokwadi. Paul naSilas vaiva varanda vaMwari wekumusorosoro ndokubva kati vanotiparidzira shoko reruponeso. Kamusikana aka kakataura chokwadi. Ichokwadi kuti shoko raiparidzwa naPaul naSilas rakanga riri reruponeso. Zvikanzi vanzwei? So source test now dai vasina kudhisena kuti no no no no hausi mweya waMwari uri kutaura Ainge achizoita chechi yakakurisa muFilipai yaitungamirirwa naprofetesi kamusikana kaya kaya kachitonzi kanoprofita kachizadza vanhu but riri dhimoni ratanga chechi even source test inonzi source test saka muporofita anogona kutaura chokwadi hatingomhanya kuti nokuti ataura chokwadi saka mweya wamwari wamutaurisa tonomuimbresa tichiti ze prophet tinogona kurasika ngatitarisei zvakare character test fruit test ngatitarisei zvakare doctrine test anoticha chii handei nedzidziso dzake ngationei zvibereko zvake tina elisha elisha ahan akati gehazi amai vari kuuya ava vane shungu pamwoyo but jehovha andivanzira handina kumboona kuti chii chiri kuitika mavari nedambudziko ravanisi kuriziva nokuda kwokuti elisha akatadza kuona panguva iyoyo iri nguva inoi elisha anzi aitonzi ahazi muporofita kana kuti elisha ahaoni vanhu vaigona kutomuramba vachiita asi muporofita ndiri kuti kudii muporofita anogona kutaura chokwadi muporofita wenhema futi anogona kutaura chokwadi so tinofanira kuona source zvakare tisati taembresa zvese source test source test source test ukadaro hauzombofa wakarasika tarisa doctrine yaanodzidzisa thats doctrine test tarisa source anombonamataura anombotaurawo zveprayer and fasting anombotaurawo zvemuchinjikwa here zvesalvation here zvidzidziso yake yakamira papi yakamira sei kwese ikoko muteveri mhm. unomunonga chete uye pane inonzi greedness test kati covetousness test vazhinji vaporofita venhema they are covetious they are greedy covetousness zvinoreva kuti extreme greedy zvinoda kuonekwa zvese because vazhinji vaporofita venhema they are after wealth they are after money vanenge vana balamu vaiva balamu ainzi akanzi huya uporofiti tokupe mari aimhanya ikoko otonoporofita because kuita sei kuri kunopiwa mari so mweya iwoyo wazara panguva yatiri kurarama ino e, chokwadi ndechekuti we need the spirit of discernment zvakanyanya mumazuva atiri kurarama kuitira kuti mweya yedu iregedze kurasika because doctrine ukaigamuchira sezvairi nyange iri yemadhimoni unotorasika ende mushumiri a pastor prophet teacher evangelist ani nani zvake anoparidzira vanhu nekudzidzisa vanhu anopa vanhu information akarasika nevese vanomutevera vanenge varasikawo so this is the subject of prophecy ine zvakawanda zvandasiya but ndinofunga kuti zvishoma zvandabata izvi zvinogona kukubatsira going forward mukuunderstanda kwako this subject yeprofesi the profesi of scripture mira nayo kudarika the prophet and his words kudarika ane gift of prophet of prophecy nemashoko ake kudarika zvakare anogona kuuya achiti this is the spirit of prophecy iri kundishandisa kuoperata tose sevatendi takapiwa mweya mutsvene kwaisraeri the prophet was the heartbeat of the nation the prophet ndiye aiva the moral compass yevanhu but munew testament ira matiri muno its not the prophet anove the moral compass kana spiritual compass in everything is the holy spirit and the word mweya mutsvena ari mauri kusanganisa neshoko ramwari iri the spirit uh, the, the prophecy of scripture uchaona kuti makazara chiporofita chemazuva ekupedzesera chiri kuzadziswa mune zviporofita zvekudzoka kwajesu mune zviporofita zvekuti chechi chapinda sei mune zviporofita zvakawanda wanda ndambobata pamusoro pemalocal prophets pane vamwe zvakare vainzi maprophets ma of national destiny kwaisraeri ava vakanga vari maprofita aiprofita kunyika kwete yaisraeri chete nedzimwe nyika dzakakomberedza dzavaedheni vachiprofita pamusoro pedestiny yenyika iyoyo kozoita zvakare inonzi messianic prophecy messianic prophecy zviprofita zvese muscripture umu mm, zvinotaura pamusoro pajesu kristu zvinotaura zvakare pamusoro pechechi yaJesu pamwe chete nekudzoka kwake. Zviprofita zvese izvozvo zviri under the subject inonzi messianic prophecies. So ziva chiprofita chikuru kudarika zvese, chiprofita cheshoko raMwari. Ukanzi uya uprofite kuti tione kuti uri muprofita here, kana uchinge waenda unogona ngouri muprofita waMwari, but ziva kuti kana uchiendera reward une mweya wabalamu mauri you are greedy that is the error of balamu inotaurwa na, na jude kuti vamwe vakatevera the error of balamu wari kudenga ngakukomborere ngakuitire zvakanaka ndangoti ndisvitse this subject kwauri ndotenda kuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvandataura panapa zvinongonange zvanga zvakaoma kwauri but ukateerera kaviri katatu ndino unogona kubata unogona kunge waaright pamusoro pethis subject ine zvakawanda hainganzi yadzidziswa nekungogara kamwe chete but zvandabata zvese izvi ndabata mabasics ekuti iwewe ukazvibata at least haukurumidze kuvhundutswa kana kuitwa toast to and fro with every wind of doctrine inogona kutaurwa out there nevanozviiti vaprofita nevamwe vanenge vachivhundutsira vanhu semwana wamwari haufaniri kuvhundutsirwa uye haufaniri kungovhunduka vhunduka nekutyawo vanhu ari mauri mukuru kudarika ari munyika is true test every spirit mwari wekudenga atikomborere atiitire zvakanaka ndokumbirawo kuti undiitirawo favor just subscribe the youtube channel please subscribe the youtube channel ndikasvika pa 1000 ndogonotanga kushandisa youtube channel kuita malive tokwanisa kuwana nguva dzakawanda dzakaita sedzakadai thank you so much please like share